Lok kom corruption pe mito gik pi gin ango? Solution ma waromo tic kwede me giko corruption en aye reto lutela ma dong gurii i kom. Corruption i Uganda kala ka enini yo ma wan waromo juko ne o, yo ma wan waromo stopping kwede solution ne aye ngo? Omyero kiret lutela ma dong gurii i kom-mu. Dok i ngeye latela dong latelani orii kom dong tam ocakke aryo odok malo omito ki reto omito ki reto pe nongo pe tye ka timo gin maber olu enoni gin ma an angeyo gin ma aka bad man Mister Bad News ngeyo latela maber tye o ki yat tye o ki ajwaka ma pe ye weko kom omito ki neko. Latela ma tiyo ki ajwaka pe ye weko kom omito ki neko. Pien lok kom corruption tye matek adada, lok kom corruption tye matek adada. Yo ma wan waromo kiko kwede corruption aye eno. Latela ma orii kom ki-ki-ki wek pe dong odoki omito ki reto ka pe ci kineko. Pien me acel enoni aye yo ma wan waromo giko kwede ki corruption. Awinyo ki bangwa ya corruption pe gike, corruption pe gike ya, corruption pe gike ya. Meno aka bad man peya ocako lweny iye no Mister Bad News aka Bad News peya ocako lweny iye, an ka alweny i kinwu, en gin moni ma kiwei tek-ki, en aye aka bad man lweny iye. En gin matek-ki, en aye owek dong an alweny iye. Wek an alweny iye. Latela mo keken ma obango kome, ma obongo wiye ni latin-ni eni-ni latin-ni loko matek tutwal, latin-ni omyero kimak kineko, abineki,

So tok in ibongo ma ilok i kom an aka ee ban man abinekio? Pien lok kom neki i acoli nongo pe giwaco ata, ento in an atye ka lok ma atye serious. Atye ka lok ma atye serious. So wek apwony kaka omot, wek an alwenyo omot, Ka pe imito winyo lok pa mega, pe iviyo vidio ma mega me byen ka yeto an i koment adong ki dic acel ma omyero an atim omyero ka adwa kong lukoment ma gibyen ka yeto an aka bad news omyero ka anekgio pien gibyen ka miyo stress it an nono dok ka ingeyo ni in ibyen ka yeto an i koment abinekiyo abinekiyo nongo in pe tek kite ki giparo an abe yenyo in kite ki giparo. Wun tika wungeyo ni an atye i Uganda dok wun jo mene en ma wutye ka yeto an wutye ka miyo stress it an aka bad man. Wun jo mene mo bongo lokke abineko wu. Kite ki giparo abineko wu. Pien wun wudek weko yona wa co an atye ka lweny. Co wek aniangu ni latela mo keken ma pe niawu ma koko tye i kome ma kwo oromo komgio gukwalo dano dong tutwal malo kunu omyero pe odwokgi i kom ka gudokke i kom tye tek ma dano aye pe dong gucwalo gin ma gin gutiyo ki citadgi ki malo kunu onekgio omyero kinekgio latela ma kwalo dano ma timo corruption i kom dano omyero kineko.

because wan pe wamito camcane i lobo kany latela mo keken ma kitiyo kwedgi me laro ngom i Acoli kany ma kitiyo kwedgi me cato ngom i Acoli kany omyero kinekgio jo ma kitiyo kwedgi me kwanyo ngom ma i apar ma kitye ka tic kwedgi me kwanyo ngom ki i apar dok nyiyo owinye i kin jo ma ma gubedo ka kwanyo ngom i apar nyo gubedo ka laro ngom i acholi omyero kinek woo dok inge ni in latero acholi mo keken ma ibedo ka laro ngom bot lute dero jo ma gipe ki ciling omyero kinek woo man eni aka bad news Mister Badman aye owaco omyero kinek woo pien wan dong wa oo lokke aroma cawa weng kot kot kot dok wun ngete mo keken ma tero lacan i kot kono tye ka laro ngom pa langete enoni ma nongo oneno ni ngete eni pe ki ciling ngete enoni pe ki kero mo keken me lweny i kome ngete enoni kineko wun acholi wan oolo ki miyo ripot ca weng ni EAC lweny survivors lweny survivors lweny nekgi oo wan oolo ki aroma. kinekgi-o, yo me neki i Acoli yone dwong pol. Ka wun wutamo ni yo man me lweny i cing pol, wutamo ni lweny tye i ciling keken ci wun wuwango. Yo ma dano poto kwede ki jok tek, pe tek, yo ma weko dano cito i jok pe tek. En aye lok kun laro ngom. Ngati mo keken ma bilaro ngom ki lacan-nu myero kineko. Dok ka an awinyo lokke, an abibino, abicako information Ngo ma okelo lar eni? Ngom eni migi nyo pe migi, omyero kinekio. Bedo ka laro gin ma pe migi wan pe wamito. Bedo ka laro gin ma pe migi, ya in itye ki ciling, ciling, ciling in ikelo ciling in en aye oweko in ibino ka mayo kwede ki ngom pa lucan, ciling. I to ma nino-ni peya oromo, tek i wan owinyo ni ngati mo keken, latela mo keken, pien en lutela eni en aye gin aye gitye ka mayo ngom pa dano dok gin aye gimayo ngom ci gicato aye wel matek. This time wabineko dano, this time wabineko dano, call me EACC excellency Her Rabolocan survivors aka Badman, Mister Bad News.